Awerɛhoɔ ne sɛ mfeɛ wɔ ha ne akyire ne nananom teɛ kuro mu yɛrebu yɛn man de nyame ne kɔmfoɔ hyehyɛ maa yɛn na broni tumi baa ha sɛ ɔno wɔ bɛfa man yɛ afa
sɛbi ɛsɔ ne a nananom na kyekyere asanteman ɔse sɛbi ɛsɔ ne a nananom na kyekyere asanteman yɛn amanneɛ ne amammerɛ Ɛne a manfoɔ yɛ te mo ha sei. Ɛne a manfoɔ yɛ te mo ha sei.
Saa bere yi mfeɛ ɔha ne akyire nie baeɛ me nana Nana Prɛmpɛ aborɔfo ba bɛkyere no. Ɛne saa bere yi mfeɛ ɔha ne akyire nie te ha sei na ne nana Nana Prɛmpɛ aborɔfo ba bɛkyere no.
Yɛyaa no saa sɛdeɛ nka Asantehene Akra bɛyera. Ɔse ɛno ɛfiri nana deɛ so kɔeɛ na aborɔfo yi saa baa bio sɛ.
Yɛhunu sɛ yɛfaa Nana kɔɔ yɛfaa gya nneɛma kɔɔ yɛ nyinaa Santeman angu. Ɛno nti deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ ɛwɔ sɛ afei deɛ sikadwa na yɛde ba ma afei deɛ yɛhunu sɛ ampa sɛ yɛabrɛ Asanteman ase koraa. Ɛno na ɛkɔfaa yɛ Asantew asɛm baa sɛ daabi da. Ɛka sɛ yɛtena hɔ ama nnɛ woabɛfa Nana kɔ na afei deɛ Asanteman kra yɛmfa ma ade a ɛnneɛ nnie nyinaa yɛbɛhye. Saa deɛ ɛdi kan na ɛnnɛ ɛda yɛn anim a yɛreka ho asɛm yi ne Lord Baden Powell a 1895 aborɔfo yi de ne baeɛ ɔtena mfante hɔ boa nnipa ano ɔdii bɛɛ mfie abosome bɛɛ mmiɛnsa ɔde boaboa nnipa ano a ɔde bɛba asanteman mu abɛko ha a wɔde duru ha 1896. Yo! Wɔde baa ha yi a, asɛm asi a nneɛma a nnɛ egyina ha yɛreka yi, Yo! ɛnnɛ ɛkɔɔeɛ a asa aba.
Yo! Yɛwie ko a ɔkɔɔeɛ no, ɔde nneɛma yi kɔmaa ne yere. Yo! Ma ne yere de kɔ, wɔn de kɔguu Hampton Court Palace wɔ Aburokyiman. Yo! Nineteen fifty three a aburokyire nnwuma yɛde no reba abɛsi soɔ yɔɔ. Saa berɛ na Lady Baden Powell yi, ɔne awuraba baako a na ɔyɛ girl guides adeɛ yi a yɛfrɛ no Dorothy Wilkinson, ɔne no redi nkɔmmɔ ɛfa ɔhemaa yi ne coronation sɛdeɛ wɔn si ka no wɔ aburokyire hɔ. Hɔ na saa nkɔmmɔ yi baeɛ a wɔreka sɛ. Yiɔw. Nneɛma yi a mayi asi hɔ yi nyinara. Yiɔw. Me kunu ɔkɔ ɔko wɔ Asante na ɔde baeɛ. Yiɔw. Na wo wɔ Ghana mɛ, wo wɔ Africa mɛn mu a woyie. Saa nneɛma yi mɛ saa de ama wakɔ na ade akɔ ma Asante hene. Yiɔw. Saa berɛ me wɔ fa na agye my prɛ mpo ɔtɔ so mmienu. Yiɔw. Ɔna na ɔte abayɛ nyasoɔ. Yiɔw. Nti ɔbɛyɛ kaa sɛ mede bɛkɔ Zio Nyame nkyɛ adeɛ ɔde ba ɔba Zio Santemɛm Ɔduru Nkran Zio Lord Adam Clark Governor General wɔn na na ɛwɔ hɔ Zio Ɔbɔɔ no amaneɛ sɛ adeɛ a Lady Baden Powell ayɛ ni Ɔbisaa no sɛ woyɛɛ dɛn na ade nneɛma yi tumi baa ha sei Zio Zio Wo ka kyerɛ customs foɔ wɔ se manka hwew. Wɔ se nea nsa na ade bɛkɔ Kumasi no gye sɛ no me ma me ADC te sɛ sogya panyin ADC no mo ka ho ansa na watumi de akɔ na nneɛma no mo duru ɛno na ɛbaeɛ a yɛde bɛtoo wɔfa wɔ ha wɔbɛtoo no wɔfa se nea gye sɛ ɔtwɛn ma mfrɛ nananom nyinaa no wɔn nyinaa yɛ asantuma agyapadeɛ na saa berɛ koro ɛsiiɛ na me koraa medi abranteɛ Nyamesua. Ziom. Ansa na na frɛ nananom ha ma a yɛde adeɛ to dwa. Akyire yi yɛsrɛɛ sogyafoɔ saa berɛ sɛ yɛmfa nkɔsie ma yɛn. Ziom. Ɛna asogyafoɔ mpanimfoɔ yi a saa berɛ ne yɛwɔ hɔ ne aborɔfo yi wɔ hɔ yi, yɛde kɔsiee wɔ Kumasi Fort ha sei. Ziom. Ɛnnɛ aduru so sɛ asogyafoɔ mpanimfoɔ yi de nneɛma yi abɛn. Yiw, saa nneɛma yi koguu hɔ sɛdeɛ sogyani panin kae yi sɛ firi saa berɛ de kɔeɛ ne Ghana Kɔmɛhyia mfeɛ aduonum ne akyire ni. Yiw, me nua panin Poku Ware baeɛ berɛ a ɛho asɛm baeɛ a. Yɛkaa sɛ ho ate kyema kakra wɔ Fort hɔ 1987 May. Wɔtua ho anammɔn kakra de kɔ aban a na wɔwɔ soɔ sɛ ka yɛmfa yɛ adeɛ mma yɛn. Amma ka. Mebaeɛ nam saa metoa soɔ nam sɛ daabi mɛsa di ho dwuma. Me, me dea, me nananom agyapadeɛ na yɛsrɛ sɛ yɛmfa ma yɛn nti yɛmfa ma yɛn. Yɛpem so wɔ aban a ɛkɔɔ yɛ no mu. a maka Hiob na ɛnnɛyi yɛwɔ ha yi aduru sɛ asogyafoɔ mpanyimfoɔ yɛ ne yɛde krataatwerɛ ne ho nsɛm kaa ne mu nkyerɛkyerɛmu ma yɛte ase a ɛnnɛ Nyame adaworo ma yɛduru ha sɛ yɛde yɛgyapadeɛ brɛ yɛn sɛ bɛyɛ so yɛne a na yɛdea broni na bɛfa kɔɔyɛ ɛne asaade aba Hiob. Nananom, mebaeɛ, mehyɛɛ bɔ, mese mede nokorɛ bɛdi Asanteman anim, me biribiara a ɛka baabiara mɛko magye m'adeɛ. Hiob. Sikadwa bɛtaa m'akyi. Hiob. Me nananom firi sɛ atupɛn so bɛsi kwan twitwi bɛse kwakuadu sɛ so yɛn nyinaa bɛtaa m'akyi apia me ama magye m'adeɛ. Hiob. Yɛ a yɛka yi Saa ara na nsaase ɛko yi asantow adeɛ baa mu. Yo. Na firi fort hɔ one mile radius of the fort yɛka kyerɛɛ sɛ me nsi hɔ. Yo. Ɛhɔ agyapadeɛ nyinaa Asantehene dea. Yo. Ɛduru 1943 na aborɔfo yi saa baeɛ na wɔn se Nana afei deɛ saa agye w'adeɛ. Yo. W'adan ne w'agyapadeɛ nyinaa ɛde ma yɛn. Yo. 1958 na saa berɛ Owura Kwame Nkrumah na ɔdi President. Yɛse wɔfa de sika firi ha reyɛ politics de reboa NLM ne NUP foɔ nti wɔyɛɛ sɛ no nso yɛnhwɛ kwan kura ne sika no ɔde yɔ. Yɛsɛtee Sarko de Ado Commission. Ɔno nso kɔeɛ a ɔtwerɛ kɔmaa sɛ ampa ne sika no firi n'adan a ɛwɔ ɛhɔ no a sika a ɛfiri mu reba no ɛno na ɔde reboa NLM foɔ. Na ɛhɔ nso Owura Kwame Nkrumah kaa sɛ. Wama Radius no ɛdan bi a ɛwɔ so bi a ɛwɔ Santehene biara ho nkrataa nyinaa yɛ mmɛgye mfiri ne ha. Yɛbaa yɛ fie ha office ha na ɛbɛsesa nkrataa no nyinaa. Ɛno na wɔde kɔfetee Lands Department aseɛ. Yɛse ho sika bi a ɛwɔ soɔ bi a ɛkɔ no hɔ biara no momfa ngu ha. Wɔpɛ biribi a wɔmmra mmɛgye sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛhunu baabi a ne sika no ɔde kɔ. Ɛfiri hɔ, ɛno nso ahoro afa so saa bɛpem nnɛ. Ama no nso aka mu. Aban aba kɔ, aban aba kɔ, me baeɛ megu so meka, mede firi Owura Rawlings pɛn so, mede aduru Owura Kufour pɛn so, mese adeɛ no nni w'aban, m'agyapadeɛ ara, asem a Timaa no baeɛ nse yɛse politics na mede yɛ, ɛnnɛ nso memfa me sika nyɛ politics, ɛyɛ ɔmfa m'agyapadeɛ ma me, ɛnnɛ eno nso aka mu. Nanso mɛpem so magye m'adeɛ. Saa nneɛma yi nyinaa firi buroni pɛn so deɛ ɔbɛyɛ yɛ nti na ama ne nyinaa yɛ saa. Nti nnɛ yi akɔka mu akɔyɛ te sɛ sɛdeɛ sɛbeɛ so ne a asa aban dea, aniwa aban, mmeame dea. Ɛno mfa asase a aban agye ho sɛ wɔde reyɛ adeɛ no wɔntua compensation ho. Ɛndeɛ da no baabi, ɛndeɛ mese aban agye no sɛ compensation nso wɔtua a me ne no bɛka ho asɛm. Na mmom deɛ me ara m'agyapadeɛ no yɛse political reasons nti yɛagyeɛ sɛ mede yɛ politics na ɛnte saa deɛ, adan no nyinaa yɛ me dea. Sɛdeɛ nnɛ Lands Commission bɛtumi asensan krataa de ama obie wɔ aberɛ a mennim ho hwee. Nso deɛ mema ho kwan. Enti no nso mɛka ho asɛm no magye m'ade. Akyea me. Woka kyerɛ sogyafoɔ mpanyimfoɔ yi, wose nananom yɛne wɔn nyinaa yɛ dwumadie baako pɛ. Yɛsom aban a wɔte soɔ. Mo deɛ ɛne sɛ mobɛbɔ Ghana ho ban ama nkɔsoɔ ne asomdwoeɛ ne mpuntuo aba mu. Saa ara na nananom nso yɛ som aban a wɔte soɔ. Deɛ yɛato aba ama no sɛ yɛayɛ nhyehyɛeɛ sɛ nnɛ deɛ yɛn nyinaa yɛ sɛ ka bi ma menka bi aban, yɛto aba ma ɔnni ha koraa a, yɛn nyinaa yɛtaa n'akyi. Ne berɛ so no ɔkɔ do, ɔbɛba. Saa na asogyafoɔ nyinaa nso teɛ. Mo deɛ ɛne sɛ nnɛ obi ntwetuo so ɔde retu adeɛ agu sɛ deɛ nnɛ Ghana nyinaa yɛ adwene a moka ho Sɛ yɛn nyinaa yɛagye atom sɛ na kabi meme nkabi aban na yɛde korɔ no, saa ara na yɛn nyinaa yɛde reyɔ no. Ɛno nti, me nanan na yɛde no ato sogyani no na ɔwɔ Kumasi a, menim n'adeban boayɛ bi da. Menim sɛ nnɛ sogyafoɔ nyinaa te aseɛ sɛ yɛadwuma a ɛhyɛ yɛn nsa ne sɛ yɛbɛbɔ Ghana ho ban ama nkɔsoɔ ne mpontuo aba mu. Biribiara a yɛde bɛyɛ aboa wɔn biara yɛn nso yɛbɛyɛ na asomdwoeɛ aba Ghanaman mu ha sei. Yɛnsuro obiara. Hioom. Yɛnsuro obiara. Hioom. Obiara nni hɔ a ɔyɛ barima sene obiara wɔ Ghana man mu ha. Hioom. Ɛsiane sɛ sɛ ɛba sɛ yɛbɛwu a, tuo baako pɛ na ɛbɔ yɛn gyinaa ma yɛwuo. Hioom. Na mensuro tuo ma obi mmɛhunahuna me. Hioom. Deɛ m'Asanteman meyɛɛ bɛyɛ yie ama no akɔ soɔ. Ɛsiane sɛ me deɛ ne Asanteman. Hioom. Ɛfiri ha kɔka Brahafo, ɛnnɛ Rarah ka ho, ɛyɛ me dea. Yoh. Ɛno deɛ, deɛ mɛyɛ abɔ ho ban biara ne akɔ soɔ ɛmu adwuma a me mmeranteɛ bɛnya ɛmu asomdwoeɛ, ɛmu nkɔsoɔ na mede ayɛ aboa ama Ghana nso akɔ soɔ no, mɛyɔ. Yoh. Ɔpeaw. Adaworoma. Yoh. Ɛnaaseɛ ne ɛde ma mo. Yoh. Na meka ma moahunu sɛ mo yɛn mo mowɔ mmarima na mowɔ atue. Santeɛ kokoduro no ɛnkɔɔe, ɛwɔ hɔ. Yoh. Sɛ ate akɔ a, saa atu aba yi bɛsan ama kanyan. Aduane na ɛyɛ nananom dɛ na ɛma nnɛ no adɔeɛ no akɔyɛ sɛ yɛne yɛn yere ne yɛn mma nti yɛnnwene Asanteman ho. Nanso wɔse yɛkae nnora sɛ nananom de yɛn ho bɔɔ afɔdeɛ mae. Nti saa na nnɛ nso yɛn nso yɛwɔ sɛ yɛyɔ. Nti yɛn nso yɛhyɛ mo bɔ sɛ biribiara a yɛde bɛyɛ aboa biara yɛde bɛyɛ Yɛnni tuo deɛ, nanso akokoɔduro no, wo se wode tuo ba na sɛ Asantehene nyinaa ase yɛgyina hɔ a wobɛkum bi, na mmom yɛ a aka nso yɛbɛba. Nti wo se yɛda no ase papaapa, meda me nananom nyinaa ase. Ɛnnɛ deɛ moayɛ yi ama me ahunu sɛ Sɛbeɛ so no ɛ, mobɛbɔ Ghana ho ban. na nananom nyinaa nso, mom yɛmfa awerɛkyekyɛ nhu sɛ nnɛ awerɛhoɔ mu na nananom yɛbɛfa a yɛkɔɔ yɛn agyapadeɛ de ama yɛn a ɛne wɔ sɛ kae yɛn ne yɛhyɛ yɛn ho den sɛ Asanteman nkɔsoɔ, Asamteman mpontuo, sɛ bi mu akokoroduro ne nokorɛ a nananom de yɛɛ ɛna ɛwɔ sɛ yɛde toa soɔ. Nananom de yɛn ho abɔ afɔdeɛ, yɛ Asantewa asɔree sɛ dabi mentra hɔ mma sikadwa yɛ mmɛmfa. Hiob. Ɛnnɛ yi, sogya panyin bisaa nkwadaa yi sɛ, Sɛ mo na mokɔ bea a ɛpono yi na adeɛ gu hɔ a, anka abɛyɛ dɛn? Hiob. Ɛnnɛ yi, yɛbisa sɛ, Fa wo ho bɔ afɔdeɛ ma Asanteman, anka abɛyɛ anaa? Hiob. Ebinom bɛgya hɔ akɔ. Hiob. Ebinom bɛgya hɔ akɔ. Hiob. Ebinom bɛyi ama. Hiob. Ɛnnɛ da yi, mom yɛmfa nkanyan. Hiob. Ne yɛhu sɛ Asanteman ate ase. Hiob. Akyɛ me. Sogya da sogya panyin ase da nananom nyinaa ase. Wɔpeaw!